Vòs pas venir en cò de Robèrt a me ieu? Non, un grau mercé, si au pron las. A de disque nòu e lei vau escotar. Un plan anima iei pas enveja d'escotar de disque uei. Donco, que faràs? Vau au lieu qu'ai son. Bruto, avieu oblidat que i a una partida de rugbi a la television anuè?
Ai enveja de jogar au balon. Ges de partida de balon per ieu. Me fau ajudar ma maire. Qu'ora te fau rintrar? Sur lo vèspre.
Oh, mai a qu'una ora. Tanlèu après l'escòla. Adonc, pas ges d'espòrt per vei? O plan i mai pòdi pas. Se ta maire cambia de vejaire, me telefonaràs? Vai ben.
A deman, Pau. A deman, Jordi.
Non te rèstes, Tòni? Mon adreiça?
Qu'arrière far li gola au quaranta ue? Coma li dison a ton paire? Li dison Pau Puech. Buech?
Non, Puech, amb un P per començar e un G per acabar. S'apèla Puech. Quand as de temps, tu, Tòni? Venir acabar meisejant.
As de fraire de sòrre? Ò!
ai un fraire ambé siei sòrre. Mon fraire es mai jove que ieu, e mei sòrre so mai vielho que ieu. Siei sòrre Buto? Ò, sénhe.
Coma se sònon? Beatriz, Bernado, Simono, Andriievo, Estelo, Valerio. Siei sòrre? Beatriz Valerio
Vòles pas venir amb nosautre? Ont anas?
Valerio E ieu anam a la fièra. Valerio La conoissi pas. Es la sòrre d'Andrièva? Non pas!
Es ma cosina, viu a la campanha dins un podi masatge.
M'en sovenhi ara. Ieu tanben m'agradarie d'anar a la fièra. Mai si o las. Como las.
Un omenas como tu? Que vos dòle! Fòu èsse las en venent viei. Vendràs gras se contunhes de restar a l'ostau.
Sieu pas d'aquel omeno d'òme gras. Que peca! La fièra s'acabò deman. I pòdes far la crus?
Que vesèm plus a jogar mes nosautres. Pòdi pas venir, ai ei cambolàso. Pamèn, si es volontós.
Volontós que volontós, a totei li arribo de se las un jour o l'autre. Las que las, te fau pas faire la crus sus lo rubi.
Fai ben, pòdi pas far la crus. Donco, venes? Pòdi pas, ai un rendez-vous ambe Valerio. Si es amorós, Portimar cruz, de cruz coma còr, fòrça se'n portarie. Velèu, mai l'amor me fa venir lei cambolas. Conoisses ma cosina Simona? Segur que la conoissi. E ben, vos va venir veire? Va venir e me tota la familha? De segur, mon oncle, ma tanta e lo pichor Enà, As oblidat ton cosin Pau? Lo sabi, es per amor qu'es a l'armada, sabes ben que pòu pas venir. Domatge, es agradiu e brave. E bèu que? Au reveire, Bernada. A deman, pòdi pas restar mai.
Mon fraire li agrada de jogar au fotbòl. E tu?
Ieu?
Regardi dei partidos de balon a la television. Tanben, sies volontós. Volontós que volontós, ai pas temps de jogar. T'agradan leis autres espòrts? Tant m'agrada de faire una partida de petanca. La petanca es un espòrt per leis òmes que son gaire volontós. Benèu, Mai preferissi jogai boccio per çò qu'ai jamai cambo lasso e bras las. Mi sembla amuroso ta sore. Es amuroso de Peire? Eu es amorós d'elo? Me sembla pas gaire amorós. Per qué?
La laissa sovent per anar jogar au balon. Qué vòs?
Ie pò pas far la crus. De jogaires bons com eu son pas fòrça nombrós. Fau un temps per tu. Belèu, mai ta sòrre pòrta sa crus. De crus ansin, fòrça se'n pòrtarie. Va ben.
Cresi que s'i maridaràn? Leo agacharà lo fotbòl a la television.